Awle, chibai ule. Tun hunah hian Mizoram University hnuaia UG Syllabus Geography subject rimawh San Sik and GIS hnuaia Exercise tih tur, GIS Exercise tih tura kha Tutorial hmasa te kan lo en tawh chuan Identifications of Image Rectification te kan khawih tawh a, Identifications of Point kan khawih tawh bawk a, zaina kan khawih, tun huna kan khawih tura chu Linear Features tih a ni a, chu chu zaina kan khawih tur a ni a, tichuan. Tutorial hmasa kan en chuan kan hreng a, tuna ka rawn tih lana hi arcgis date point five hmang khan kan khawih leh dawn a, tin hei hi georeference tawpahrit a kha a ni ta a ni, georeference kan tih dik sat thlap a kha a ni ta a, hei a hnuai hian en leh chhin ta ila a dik leh dik loh kha chu tlai atangin kan en thin kan tih kha. Tichuan tunah hian tutorial hmasaah khan point bik kan sawi a, tunah hian linear features kan sawi anga Tichuan tutorial dangah te pawh tikhan polygon kha kan la hma bak dawn a, hei khami identification bikah chuan. Tichuan linear features kha engtiangin nge kan siam anga, eng engtiangin nge i khawih tur tih a kha uluk deuhin kan lo en leng a. Tutorial hmasaah khan a siam dan chungchang te thil chi hrang hrang kha chu Kan sawifiah tawh a, Maro chu zainah hian tuitur leh hmasa te en lo kan awm takin kan han a ka tih ang. Process tho a kha kan khawih leh tur chu a ni. Tichuan hemi tawlhpahritah hi kan sawi ta ang khan zero reference tawlhpahrit a nih tur a ni a. Tichuan kan kan lak tur laia kha eh tah hianin. hriat tur pawimawh chu identification of linear features a nia, tin kan deposit hman a ka hei hi a ni ta, deposit a hi chu duh duh kan rectified tawh sa kha kan hmang mai dawn a tin kan area kha a zauh a vai a zo vangin deposit a kha ti hian kan rawn then chhin a a b c d e f g h i ang deuh hian tichuan a lai hi aw a kil vei lampanga a kil ih minute nga five degree square a kha five degree square a kha kan khawih dawn a ni.

Ni a coordinate kan pek dawnah khan kan kan lo hriat theih nan forty six note ah hit tih hi lo chhin chhe ila WGS nineteen eighty four forty six note tih kha lo chhin chhe ila chu a awm e tichuan kan tan ang a zoom in ah hian kan kal ang a zoom in atangin kan duh lai tura kha tihian kan zoom Kan zoom chhuak dawn a ni. Aw, tichuan, mouse hmang pawh khan a tih theih kan ti a. Tin, kan hriat tura chu Control C, mouse a i keyboard a C kha in hmet khan tikhian i zoom pawh kha tikhian pen ah a rawn chang dawn a, kut lem ah. Tichuan, C hmet chung khan tihian i mouse hmang khan in pawt sawn thei dawn a ni. Chulai chu a tangkai na a ni kan tih tawh kha. Ak tu la hi kan hman tangkai dawn lo vangin kan X rih ang a tikhan a lang zau deuh hlek ang a. Tichuan, khi khi kan area kan area chu five degree square ang kha kan tih tawh kha ah latitude ah five degree nia ehh latitude ah hian twenty four degree twenty five minute leh twenty four degree thirty minute inkar a ni a tin longitude ah hian ninety two fifteen minute leh ninety two twenty minute inkar a kha kan zawt tur a ni a zahni lai kan khawih tur chu kan sawi tak ang khan linear features tih a ni aw linear features identification. a ni. Tichuan, kan hmuh chhian theih nan te hian kan han zoom ang a. Tichuan, tah hian line, linear features chi hrang hrang kan nei a. Ehh linear features kan sawi chuan hei railway line te hi railway line chiang takin ehh te hi a rawn inkham zuah mai a railway line ah hi. Tichuan, chu mai piah lamah chuan road enge maw zat a kal a, hei an metal road a kal a kal a metal road te hi a kal bawk a. Tichuan, chu mai piah lamah rivers kan nei a ni, rivers kan nei a, tin stream eng emaw zat kan nei bawk ta. Aw, stream eng emaw zat kan nei a, hemi hei a area hian en tile a helai chin hi a ni ta, a chung lampang hi. Tihian rivers a kal a, tin a bula hi metal rod a kal bawk a. Tin, chu mai piah lamah chuan metal rod rawn chhun tur hian hei an metal rod tiang te hi tihian a kal ta a ni. Aw, Line ho hrang hrang, linear features, kan tih chuanin heng eh line-a form theitu ho, line form theitu ho hrang hrang kha a ni mai a. Eh kan kan tih tel duh chuan hei main power line kan tia electric line te pawh ti hian a kal ruah a ni. Hei hi linear features-a sawt theih vek chi kha a ni ta a. Tin umm. chi hrang hrang kha a awm thei ang chu, amaherawh chu zah inah hian heng rivers tih te streams an tih ho ang tak taka hi chu ih tun hunah hian kan khawih hman lo a nih pawhin eh a zu a tih dan kha kan thiam dawn tho a, umm heng railway line a bikin railway line leh metal rod te hi eh kan khawih ang a tin rivers ah pawh a lian a hi Kan khawih kan tum dawl a ni. Aw, he hun hi tlem in a duh rei ve deuh hlek thin avangin thalai te kha a hre thiam maw? Tichuan, zainah hian save file, save file ah pawh save file chi khat hlek point ah kha chuanin point identification of point ah kha chuanin save file pakhat kan siam a, khami chhungah khan chi hrang hrang kha kan thun point chi hrang hrang benchmark chi hrang hrang kan tih lang kha a ni ta a. Tunah ve thung erawh hi chuan e. Thil chi hrang hrang a nih dawn avangin railway line te, metal road te, rivers te kan tih lan dawn avangin save file pawh pathum a hran theuh kan siam a ngai dawn tihna a ni ta a ni. Tichuan, save file siam danah khan kan lut leng a, a hma khan kan sawi tawh a, save file siam danah khan enge pawimawh kan tih a kha kan sawi tawh a, folder ah hetah kan lo siam lawk anga tichuan folder ah kan siam lawk ah khan save file kan siam dawn a ni tih te kha kan sawi tawh a, a hmasa ah chuan a catlock hi a ni ta a ni, a catlock hei catlock tih run tar hi kan hmang a tah hian he ti laia drive pakhat khawimawh drive ber chhunga Ehh enge nih ang folder kan lo siam tawh sa a kha kan va hmang dawn a tah hi chuanin hei folder ka lo siam tawh sa vangin tutorial hmasa khan hemi luh danah hi kan sawi a hemi tih duh tih dan chilo chuan tutorial hmasa kha lo en ta mai ula ehh rectified tih hetlai tutorial ehh. Folder bikah hian kan lut anga tah chuan Save File a kha kan siam dawn a ni. Tichuan kan right click anga New ah kan kal anga tichuan Save File ah kan kal dawn a ni. Tichuan Save File hei hi a lo pop up anga kan Save File siam tura hi Polyline a nih avangin aw Polyline ah pawh umm Poly kan tih nga tichuan railway aw railway nih vangin rw ka ti dawn a eh tichuan khi hetlai hian ka ti nge underscroll hi ka hman kan tih chuan space hman loh tur a ni hemi gis a kan thil chhut luh reng reng hian space bar hi hman miah loh tur a ni a space ang deuha lantir kan duh nih chuan underscroll hi hman mai tur a ni chu chu shift miah a

shapefile a khan lo insiam ta a, tichuan hei te hi poly rw tih hi shapefile a khan i ta a, railway line tur a khan i ta a ni, chuan hei heta hi poly rw tih kha a rawn awm ta a, tichuan shapefile pakhat chiah siamkha tawk loh helaiah chuan chi thlum kan zawt dawn avang khan line, line chi thlum, railway line leh metal rod leh rivers kan tih tawh kha, tichuan a ngaiah bawk hian tah hian kan right click leh mai anga tiang in view ah a ngai tuna mi ang chiah chiah kha a ni aw a siam dan tura chu Ehh poly ni leh ta se an dancehall kan dang a ehh metal rod aw mr an dah mai anga tichuan point aia poly line kan dang a an dawn coordinate system a awm leh ta a tah hian aw a ngai ang chiah chiah kha thlan leh tur a ni wg utm ah kan kal leng a wgs ah kan kal leng a northern hemisphere ah forty six north bawk a kha kan zuk thlang leng a tichuan a dangte nena in ang tlang khan ti hian. Coordinate in an tlang rawn awm dawn te hi poly MR a awm a, heta hi poly MR an rawn awm ta bawk a ta a ni. Tichuan pakhat siam kan la ngai a, an siam leh tura chu reverse kha a ni ta a ni. Tichuan a ngai ang chiah khan tah hian new-a kan kal leh eng a, save file kan ti leh eng a tah hian polyline a nih vangin poly kan dah ang a, hei hi chu in duh chuan reverse pawh a tih tawp thei a, railway te pawh a tih tawp thei a, heng hming hi chu kan duh dan dan kha kan chhu thei a, amaherawhchu space dah loh tur a ni. Aw,

Tin, Sheffield chi thum ka siam tawh tak te nen khan i coordinate inang vek kan lo hmang ta a ni. Tichuan, a catlogue hi chu kan ex theih mai ang a ti hian kan mamawh chuan hetlaia bawm eng te hi aw helai catlogue ah hi han lak leh mai thur a ni. Tichuan, hei hi kan pawt sawn anga a hma ka sawi tak ang khan C kha in keyboard ah khan C inhmet ang a ti hian a cursor khi pen ah a lo chang anga kut lemah khan ti hian in pawt sawn anga Kha ka hman tangkai em em tur a ni. Tichuan railway enge khawi lai enge railway kan hmuh kan tih chuan hemi kan area chhung kan zun tur chhung bikah khan railway kan hmuh lawm chhun chu heti lai te a kil a mi te chauh hi a ni ta. Tichuan railway line bikah khi kan digitize dawn ta a ni. Aw tichuan amah hi aw railway hemi railway hi tiang kan va click anga editor ah kan kal anga start editing Umm start editing ah kan tan dawn a ni. Tichuan kan edit tura kha aw kan edit tura kha ih kan la khawih theih lo a, tutorial hmasa kan tih ang khan create features ah kan lut leh dawn He thilsasa kan luh leh phawt anga, tah chuan tah hian poly-MR tih te, poly-RI tih te, poly-RW tih te la awm ta, tuna kan khawih tur hmasa bera chu poly-RW railway line kha a ni. Tichuan tah hian vawikhat kan click anga, aw, vawikhat kan click anga, a hnuaia hi construction tools a rawn lang ta a, engtiangin nge kan edit dawn tih kha tah hian a rawn, min rawn zawt ta a ni, aw, min rawn zawt a nih ber ang chu. Tichuan. Line te, rectangle, circle, ellipse tih te kha a awm ta, kan khawih tura chu line a ni. Aw, line kha vawikhat tih hian kan click anga, tichuan a hma kan sawi tak ang khan kan cursor kha a rawn dang ta zak mai ni khi, kut lem tih te, fei lem tih te kha ni tawh loin kan kan ti lang khi, hetlai a var deuh lai hian kan cursor khi kan hmu thiam in ka ring a. Ehh. Fei lema tihian kal cursor khi cross anga rawn lan tawh khin kan cursor kha a nung tawh a ni. Aw tichuan he digitization kha kan tan thei tihna a ni ta a ni. Heta tang hian kan tan anga hei hi uluk em em tur a nia a bikin umm line line kan tih dawn hian tih puan puan theih nih loh vangin fimkhur taka a line a hi zawh a ngai vangin hei aia zoom nasa zoom in nasa hi kan mamawh a ni. Tichuan kan zoom in ang aw. kan zoom in anga chiang taka a lan theih thleng khan full extent a kalin a lang theih lo a khating a bo chuan tah hian zoom to layer ah hian kan kal vek a ti hian amah kha a rawn lang leh mai dawn a ni. Tichuan kan zoom tha leh a. Khalai teh chiah khelai teh chiah hi kan duh dawn avangin hei kan zoom anga tichuan a ai nasain kan zoom ange. Tikhian chiang taka rawn lang ta chu Uluk takin ti hian kan trace thei tawh daw a, kan digitize thei tawh daw a ni. Tichuan line kha kan va thlang anga, hei cursor hi an en ta ula, fei lemah hian a rawn, cross lemah khan a rawn awm tawh ta a, tichuan a nung tawh tih na a ni. Aw, tikhan kan start thei. Uluk takin hei hi eh a line-a hi zawh tur a ni. Duh phei chuan hei aia zûm nasa pawh hian a la tih theih a. Eh, a mah rawh chu, hei chu tutorial mai ni vangin accuracy a san lutuk lo pawh khanin Tikhan si kha kan hmet anga aw kan si kha hmeh zel tur a ni, si hmeh loh chuan in paw khan vawi khat in ti khan ti kian si in hmeh khan kutah lo chang anga in paw chu sawn deuh zel dawn a ni. Keyboard nen khan tan kawp a ngai a digitization-ah hi chuan. Tichuan hetlai thleng hi ni ta a ni. Tikhian kan lo eh kan lo zo ta a, tah hian double click mai tur a ni tikhian aw kan tih lang ang e. Tikhian kan double click anga kan digitize kan duh tawk hunah khan tichuan hei hi aw tikhian alo in nge eng alo in mark dik tla thlap mai ni railway line tih khan kan zo der a tichuan kan eh kan kal leh na tur chu editor ah kan kal anga save edit a ning a tichuan stop editing ah kan kal leh eng a kha kha chu a hma tutorial hmasa kan tih ang chiah kha ni mai a tichuan Hei chu kan extra eng a, tichuan rw kan tih railway line kha kan en chhin anga open attributes table kha en nan ni kha kan tih kha tichuan hei kan mark anga khi tikhian kan hmuh chiang ka ringa a rawn in a rawn in mark ta chiah ta kan ti bo leh chhin anga railway line kha lo en leh chhin ta ula tikhian a rawn in mark leh ta thlap mai ani tichuan railway line kan nei ta a shape file pakhat kan nei tawh tih ta ani tichuan ehh.

Tichuan, Ok tikhian eh railroad te chu kan zoom anga tikhian railroad a kha rawn indah dawn a, a la lian tawk lo ni maithei. A size a hi kan tilian deuh hlek ange. Tikhian khi kan hmuh thiam ka ring tikhian rilruat a kha rawn lang ta riak mai ni. Khi khi save file a awh save file kan siam rilruat save file a kha tih hian eh kan zo ta phawt tih na ni. Tikhan rilruat kan zo a kan khawih leh tura chu hei te hi rilruat a kha rawn awm ta riak ta a. Kan khawih leh tura chu metal rod a ni ta a ni. Metal rod a kha eh. Kan ti leh sin a, hei Metal Rod chu kan hmu ang a hei heta tang hian a inṭan a, heta hian khitah a kal chho a, umm heta heta hi kal zel a, heta hi a chhuak ta a ni. Tichuan chu lo chu heta tang hian Metal Rod dangin a rawn join bawk a hnuai lam aṭang hian, hei Metal Rod a ni maw? Aw metal rod tho nia, metal rod dangin a rawn joint a, metal rod pahnih kan nei dawn ni? Chulai te chu umm kan rilru a lo awm bawk sila. Tichuan a hma mi process ngai ang chiah khan aw save file kan siam tawh sa metal rod a kha hei MR tih hi eh editor ah kan kal anga start select atangin umm tichuan create features ah kan kal leh dawn ni. Create features ah khan Tah hian Metal Road a tla. Aw, MR, Metal Road-a hi vawikhat kan click anga, a hnuaia engtiang angin i kan siam dawn a lo lang a, line a lo ni leh ta a ni. Aw, tichuan line kha kan thlang anga, hei hi kan zoom ang. Ei, in mouse khan in zoom tawh mai dawn nia. Tichuan C in hmet anga kut pen-ah a lo chang leng a, tichuan kan kan chhunzawm thei chu ni mai. Chutangin kan tan a leng a, Metal Road-a hi tihian uluk deuhin a lang bak i lo thlen dawnah khan sin hmetlênga kutah lo chang ang a tih khan tih zel tur a ni. Aw, main road bik a hi kan kal dawn a, middle road a te ho khi chu kan ta lo tel thei khi chu kan kal lo ang a tih dânah kha zanna kan in a tûr hmuna kan in zirtîr tûr chu ni avangin a tih dânah kha kan thiam chuan a bak a chu eh mahniin kan practice vek thei tawh dawn a ni tikhian. Dik deuh a tih dawn chuan Zoom nasat a ngai a, dik vak lo a tih puat puat dawn erawh chuanin a Crossy sang vak lo turah chuanin a tih deuh puat puat theih a ni. Aw Nisuaha Highway fifty four a ni hei hi nakinah a hming kan chhinchhiah dawn nia, Nisuaha Highway fifty four tih kha. Ahh non spatial editing lamah kan khawih hunah khan eng nge nih a hming kha pek ka ngai dawn a. Chuan dik hian kan kal zel anga kut lem kan hmet anga a si kan hmet anga kut lem a lo chang a tih ti chuan kan kal zel dawn a ni. Aw mouse a vawikhat click keuh keuh kha a ni mai a. Tichuan a zawh ta. Tah hian double click leh tur a ni. Tichuan kan double click anga. Sik an be tanga kut lova kan chan tih anga tichuan khi kan kawng chu aw kan kawng digitize zawh chiah chu hei a hring eng deuh hi inpuh in ka ring a tikhian a rawn kal chho ta raih mai ta tichuan eh editor ah an kal anga kan save ang umm tichuan kan la zo lova kan hriat tura chu kan la zo lo ni asa chu metal rod dang a hnuaiah hian hei pakhat a rawn kal ve kan tih kha hei hetah hian a rawn kal ve a chu chu eh. I stop hma khan aw stop hma khan kan save phawt anga hei hi kan kan save tha phawt a tichuan kan ti leh dawn a ni hei hi hei helai line hi kan va thlang leh mai anga tichuan kan zoom anga eh metal rod danga kha aw ti tan hian ti hian kan digitize leh mai dawn a ni. Air Cruise level sang tur chuan zoom in hi zoom in tih nasa ta ngai a, tuna hero chuan kawng hi a ngil that avangin ka zoom in nasa lo a ni aw. Tlangpui lan theihna tur a nih kha chuan tun bika hi chuan kan duh tawk anga tichuan a intawhna lai turah hi chuan kan zoom ta deuh anga Tlai hi va si chiah chiah ta se. Ati khan kan double click ta ani. Aw kan double click ta a. Tichuan editor ah kan kal anga save ah kan kal leng a. Tichuan kawng dang eh kawng kawng lian dang metal rod a awm tawh lo vangin kan stop tawh mai dawn ani helai kha chu. stop editing kan ting a, tichuan kan hriat leh tura chu a hma mi ang chiah khan a non spatial-a kha kan en dawn a ni. Aw, a non spatial-a kha kan en dawn a, chumi awm zia chu umm hei mr aw metal rod kha, Kan rak hlik a, Upen Attributes Table ah hei pahnih a lo lang ta a ni. Pahnih kan ta lan tak ang kha. Tichuan, kan tih lang anga pakhat ah hi, tihian hei, Nisuo Highway forty four zawk kha chu rawn lang ta a. Tichuan, eh, a rawn zawm tu ah kha chu hei ta hi, tihian a rawn lang ta raih mai a ni. Tichuan, Metal Road chu pahnih kan nei ta pawt a ni. Aw, tichuan kan la zo lo a, eh, kan khawih leh tur ah kha Rivers a ni. Umm, Rivers a ni a, umm, hemi, eh, Main Rivers chiah hi kan khawih anga, A bak chu kan khawih dawn lo a ni. Aw, a hemi stream zawng zawng kan khawih dawn chuan hunin min daih dawn si lo a. Ih, hemi reverse ah pawh hian hei tia langa chu double line a ngai ta a ni. Hetianga chuan a pawi thlak em em mai chu double line hi ih highlight a ngai thin ta a. Chu chu a buai thlak deuh hlek chin avangin tuna hei chuan line cheuh kan khawih dawn avangin double line tih lang kher loin single line khan Kan kan tir mai ang a, editor ah a ngai ang chiah khan start editing a ning a, hetah ri aw poly ri kan click anga hetah line ah khan aw line ah khan ti khan kan la mai ang a tichuan a lai tak river lai tak zel ah hian kan kal tir mai dawn a ni. Hnathawhna tur ang tak tak chi te research purpose ah erawh chuan heti tuna Rivers kan lak dan hi chu a lak tlak lem lo ti kha kan sawi duh a, tunah erawh hi chuan a tih dan kalphung inzirtirna mai ni vangin eh ti hian a luan dan tur kha umm a luan dan kha kan ti lang ringawt a ni. A lai zel ah hian kan lam eng a hei chu. Hei braided stream te pawh a awm a, nakinah research tak tak ah chuan khing te pawh khi a braided lai te pawh khi chin chhiah vek kha a ngai a. A river minerals zawng zawng a hi kan kalh pui kha a ngai daih a, tin Oxbow lake kan han tih ang chi te pawh a chhak a khih awm a kan hmuh in ka ring a. Ehh chu tuna hi chu kan kalpui hman lo a ni kha, kha mi bik ka chu viewers chauh hi kan khawih dawn avangin tichuan hei hi kan area tawp kha lo a ni ta amaherawhchu a chak deuh lawkah a luh leh tho vangin kan la tlang mai nge. kan i riah pawnah a chhuak a ti hian kan lut leh chiah ta a, chuan tlemte te hi chhuak leh a. A rawn lut leh tawh a, aw tichuan ta hian double click leh ang, aw kan double click leh ang a tichuan kan kan zoom out ange. Ti khian a pawl deuh raih khi kan hmuhin ka a hring a hring a nih chu a hring deuh raih hi kan hmuhin ka ring a hei heta tanga heta in tan teh hi ti chuan he tlai hi tawp a khi khi kan reverse a kha ni ta ni ti chuan reverse pakhat chiah kan tih lan dawn avang khan editor ah kan kal anga kan save anga editor ah kan kal lengah kan stop tawh mai dawn a ni aw ti khan kan Digitization bik chuti khan kan zo der a, amaherawh chu eh tutorial hmasa a kan ta lan ang tho khan heng ho hian hming an nei a ngai a, chumi lai chu ka han khawih leh dawn a ni. Tichuan hei hi kan highlight anga eh tuna reverse bik a kha. Helai hian symbol hrang hrang a awm a, helai hian kan duh chuan ih kan duh duh kha kan thlang thei a, entirna hian highway hi highway hi ka hmang a chu kan ti pawl daih thung ang a, rivers ang khan a rawn lang dawn a tih chuan lian deuh hlekin kan dang a tikhian rivers chu tikhian a rawn lang ta mai nia symbol kha kan thlak avangin tichuan road a kha kan thlak leng a metal road a kha metal road highway te chu sen thin ta aw. Five vela kan dang a, tichuan khi tikhian kan hmu thiam tawhin ka ring a, thil chi hrang hrang hemi kan area chhungah hian linear features chi thum railway line heta hi a awm a, tichuan hei road pahnih kan nei a, road pahnih kan nei a, tichuan a dang leh pakhat chu rivers a ni, tichuan linear features pathuma kha Kan sawk tih thei ta tihna a ni a, amaherawh chu hming an nei ang ngai kan tih kha, a hming khan nei ve ngai a, hming ah khan non-spatial editing hmang khan kan khawih leh dawn a ni. Aw, chu chu tin zel atan pawh pawimawh dawn a. Tichuan he railway line ah hi NF Railway, North East Frontier Railway tihna ni awm tak a ni a, NF Railway a nia, chu chu a hming kan pe dawn a ni. Aw, khawih lai nge a nih tih te kha. A hming thla a neih chuan kan pe dawn a, chumi tur chuan a hma kan eh tutorial hmasa kan sawi ang khan amah hian kan lut leng a, attributes atangin aw attributes atangin add ah hetlai table option atang khan hei hi kan vawi kan click ang a add field ah kan kal ang a, add field ah khan name kan ti dawn a ni aw. Name kan ti anga, tichuan a hming kan pek dawn avangin hetiang ho hi thlang tawh lohin sawt integers tih te khatiang thlang tawh lohin text kan thlang anga aw a hming kan chhu lut dawn a, tichuan heti lai hi a lo insiam ta a ni, amah khan ih a rawn insiam ta a hei hi. nei tih kan chhut lo kha tichuan tihian tih tur ila khan hmasa khan kan sawi tawh a hei tah hian engmah la chhut theih lo a chhut thei tur chuan editor ah bawk kan kal leh ngai a editor atangin start editing ah tichuan tah hian kan chhut thei ta a ni tichuan umm nf a nia railway nf railway a inti a tah khian space ang kha kan dah dawn chuan kan sawi tak ang khan shift kan hmet anga minus kan hmet anga chu chu underscroll ang khan alo kal anga tichuan railway. Tih kha kan chhun mai dawn a ni tih chuan editor-a kan kal leng a, kan save anga editor-a kan kal lengin kan stop leh mai dawn a ni tih chuan khi khi khi a khawih theih leh tawh lo a tih khan ni. Tih khan a hming kha railway-a kha eng nge hming kan tih chuan tak hian digital form khan a lo in save reng tawh dawn a ni. Aw tih chuan umm kan kal lehna tura chu. Road ah kan kal leng a, aw hei an dawt in ka kan kal ang a, tichuan road kha tuna mi ang chiah khan Tih Bridge ah kan kal anga, tah hian chuan road chi hnih kan nei a ni, kan hriat tur a chu road chi khat chu khi tuna ka highlight ang khian aw ta hi rawn kal rih ang khian a rawn awm a, road dang leh chu tuna ka highlight hei hi a ni ta a ni, Approach road ah kha a ni ta a, tichuan tah hian umm. A hminga kha kan pe leh dawn a, tuna mi ang chiah khan aw at ah kan kal anga, tuna mi ang chiah khan a ni mai. Umm table option atangin at ah kan at field ah kan kal lenga tichuan name tho a ni aw a hming kan pe dawn, tichuan umm text kan thlang lenga aw tichuan tah hian a lo insiam a hei a rawn insiam leh tawh ta a. Eh, tichuan tak hian a hming kha kan pe leh dawn a, a hma mi ang chiah khan Editor-ah kan kal ang a, Start Editing-ah, tichuan helai hi lo chhut leh theih dawn a ni. Tichuan hei hemi bik-a hi a hma kan sawi tawh ang khan a lo sin chhiah reuh ka tih ang khan Naisua Highway fifty four a nia, aw tik hian NH ah NH forty four zawk a ni, NH forty four tih kha ka ti khian kan chhu mai ang a, tichuan hei ve thung erawh hi chu a hming kha kan hre lo ta, eh, entir nan, NH forty four rawn zawm tu a kha ih a hming tah hian kan hre chiah lo a kan phuah chawp chin ang aw NH forty four engtin an a te lo ni ta se aw NH forty four a tih kha hming kan pe a tichuan editor atangin save edit ah editor atangin stop editing ah te chuan hei he mite pahnih hian hming a lo nei leh ta a ni NH forty four Eh, kan highlight thin anga NH forty four chu hei hi lo ni ta a. Tichuan NH forty four e kan highlight leh anga hei hi lo ni ta a ni. Tikhan hming pahnih kha aw kan nei ta a. Tichuan a dangah kan kal leh ang. Kan kal lehna tur chu rivers a ni. Aw, ri he rivers a hi eng nge hming ka hre pi chiah loh a. Eh, kan, umm.

Hei te hi inziaka Langai, Langai River tih nia hming kha kan kan kan chhianchhiah mai a. River kan kal anga a ngai ang chiah khan at ah kan kal leh dawn a ni. Aw! Add filter an kal leng a, name tho name tho a ni. Tichuan text ah kan kal leh ang a, text a ok a ni. Hei lo indah ta a, tichuan kan la engmah kan la chhu thei lo a, editor ah kan kal leng a, start editing atangin tah hian kan kal kan chhu leh dawn a ni aw. Ahh Langai underscore R kan tih ang e.

Tutorial hmasa Identifications of Points ah khan ih ka lo sawi tel loh, in hriat atan a tha si, ka duh ta ka chu heng ho hian hming an nei ta ti hian an hming a khatar lan ve a tha in ka hria a, an hming tih lan dan a kha kan sawi dawn a ni aw eng nge an hming a tih kha tichuan tah hian kan kal ang a, anmahni hi te infaihchhuk dan variety click anga an hming kan tih lan dawn chuan aw properties a kan kal dawn a ni. A hnuai berah hi properties a awm a, tichuan railway line bikah khi eng nge a hming tih kha khitah khin ka rawn tar lang dawn a ni. Hei tah hian hei hi a rawn pop up ang a, layer properties hi tah hian symbology ah kan kal ang a, aw symbology chu khi khi a ni ta. Tichuan kan kal a hming kan tarlan dawn chuan label a ni ta a ni, aw labels ah hian kan kal ang a, Hetlai hi vawikhat label features in this layer tih hi kan tick anga, tichuan eng ber nge kan label tur kan tah lan tura kha tai tlai hian a hma khan ih attributes table kan tah lan khan nonspatial data ka tih lan khan i lo hmuh anga FID, ID te a ni. Hei name hi kan siam chawp kha a ni ta a, tichuan hei ama hming kha a ni ta a ni. Aw chuan chu chu a size of te kha kan thlak anga umm hei chu duh duh a hman thei a, Arial black kan bold bawk anga, tichuan apply kan tih anga Tichuan hei heta hi in hmuh theih ka ring a, NF Railway tih kha te hi rawn inziak ta kalh mai ni kha kha, software-a kha ramahin a rawn in ziak tawh mai dawn a, tichuan a dang kha kan ti leh chin ange. Ahh road aw road ho-a kha properties-a kan kal leh ang, metal road-a kha properties-a kan kal leng a, a pop-up-a kha kan nghak leng a. Tichuan a hming, a hming a kha aw ti hian Label, Label a khan a rawn lut ta nghah la vawikhat ka tih tawh vang kha Label a khan kan luh leng a, Label features a kan tih leng a tichuan Name bawk a kha kan thlang ang a, tichuan tah hianin engtin nan a lian deuh hlek lang thei tur khan Arial bold a kha kan tih leng a, Arial black a kha kan bold bawk ang a, Apply. Tichuan khi kan hmu thiam in ka ring a, National Highway

chuan labels kan ti keng a name bawk a kha kan thlang leng a tichuan engvah black bawk hi kan aitang vek hian kan dah mai nge fourteen kan ti nga black bold tichuan hei a river hming kha te hi lo inziak ta a ni langai river tih kha a rawn inziak ta kalh mai kha kha ah eng nge ni ang nakinah pawh a final ah khan a tih lan dan a kha a ni ta a ni tichuan ehh kan save dan turah khan. Khian khi chiang takin a rawn inziak zel ang a, kan kan zoom in leh kan zoom out a zir khan a awmna khi chu a main automatic in a rawn insawn ve mai dawn a, tichuan tikhian anmahni phone pangaiin kan dah ta a, kan save dan turah khan bawkah khan save as ah khan aw save as ah khan kan kal leng a, a hma kan sawi tak ang khan eh kei chu hei lo save sa ka neih vangin a mahni kan tihin ka save tawp dawn a, tichuan kan save do dan tur ah khan kan hrilh kan sawi eng a, tichuan. kan sawi theih kan sawi kan manghilh miah loh tura chu dot mxd khitlaiah khian file name ah khian alo inziak loh ani pawn dot mxd tih kha kan chhuah keyboard atangin aw dot mxd tih kha kan chhung a tichuan ih kan save tawp anga nakinah kha kha kan hawng leh theih hunah pawh tutorial hmasa kan en chuan kan hawn leh hunah pawh a ngai ang chiah kha a rawn in engin eng. A rawn in pop up tawh dawn a ni. Aw, khalai teh kha kan sawi duh a, tunah erawh chu kei mah hi chuan save ka hmet tawp ringawt anga ti khan a hma ka lo save tawh sa awm avang khan ti khian a in save tawh ta, hei hi lo ti bo daih pawh ni ila aw ti hian kan kan remove chin anga. lo remove daih pawh ni la, he tlaia kan save na folder ah khan kan fel leh chuan hei tlai hi engkim kha lo in save tawh ta a, tichuan duh chuan hei hi ti hian add angin kan ti lang leh thei ta a ni, tichuan polymr eh hi ti hian kan thlak leng a, tichuan hei major road a kha eh middle road a kha rawn lang leh nghal thap thei a, tichuan digital format in hei a indah tha thlap tawh a, coordinate dik sa thlap in Aw let long value dik vekin hei hi chu ti hian a indah tha reng tawh dawn a ni. Tichuan, kha zawngah kha identifications of linear features atana kan sawi theih tawk chu ni rawh se ka lawm e.